Acholi acholi kaka lwor, acholi yam onongo pek dok acholi onongo yang kodi mo ma pe kituko kwede awinyo kobedi cawa ni lutino acholi gibore ni gin kodi pa lyec ento kobedi cawa ni kodi pa lyec mo peke pien ni bedo kodi pa lyec ma onongo myero wan wabedi ni ludito lyec gucato wako. Oweko kobere cane kaka lwor kaka cwale dong tye i peko. Dok acwale yam nongo pe gido nyero, ngeye nongo tam me acwale nongo tek. Kom bedo acwale me kare ka iwaco ni oo omero tye kwene wamito neko oneko, en aye namba acel me cimo yo ka ma owoto odok iye. Meno aye gin ma tye ka timme i lobo acwale. Pe angeyo ka ludito rwodiwa gitye pi kaka lwor macalo acwale. Pe angeyo ka ludito kal kwaro gitye pi kaka macalo Acholi. Pien ni kobedo wa tye ki Acholi ma gitye ikam kabedo ma papat doko weny ka awaco ni kam, of course kam pien ni wan cin ma wan dong waring wabin warom wi lobo weny. Acholi ni okaka malac dok luo en aye loyo ki iwi lobo ilok me dwongi. ento dwongwa odoko lam moko, dok dwongwa odoko omeng moko. Kom bedo cawani wan watye ki omegiwa ma gitye i Abim District ma gilwongo Acholi Labwor. Ento pe angeyo ka ludito rwodi gingeyo ni wan watye ki Acholi ma megwa ma gitye i Abim District-ki, onyo ludito kal kwaro gingeyo ni watye ki Acholi ma megwa ma gitye i Abim District-ki. pe angeyo ka gingeyo. Joni ca gitye i peko, kor mujong tye ka yelogi, raping mon ma meggi, neko dano, mayo dyangi, timo jami mogo maraco i kom omegiwa ki lumegiwa ma gitye i Abim district. Ka gwok pe wungeyo nyo wutamo ni gin obedo teco nyo gubedo kor mujong, wek aminiwu history gin muweko kilwongo kunu ni Abim district. Ocakke ki kwene? Gin mukelo nying ni Abim District, i kare ma Acholi dong gupokke ma dong guo i Uganda gucako pokke, Acholi labwor gurabo ki tung i Agago, oweko mukene odong i Agago, Adilang, Patongo, mukene okato ocito en wa ywi i Abim kunnu. Yam con-nu ot peke. Dano weng gwoko nongo kot i te yat. Ci Acoli ma gin gucito anyim, gucito gudonyo i bunga mo ma nongo bunga eno-ni tye abim keken iye. Kare ma gin guo, guyabo yubo kabedogi i bunga eno-ni. Kare ma guyubo kabedo i bunga eno-ni, ada Dong ka acholi mo mua ki i dye bunga eno gipenyo ni, ai, aa ki kwene? Ya, aa ki i abim. Oweko nying eno-ni ogak ni Abim. En dong gamente dong okelo odoko dong Abim District. Ento ngom. ma tye i Abim District koko weng obedo ngom pa Acholi Labwor, ma en aye ma an, ma en aye ma in, ma en aye Rwot Acana, ma en aye Rwot Lugai, ma en aye Rwot Otinga, ma en aye kit Rwot mo keken ma tye i wi lobo-ni. Pingo pe wakonyo omegiwa ki lumegiwa ma gitye i Abim District kobedo cawa ni kor mojong tye ka yelogi, pe giromo wa nino i ot, wa i agago wa i patongo wa i adilang wa pa dee bute mukene wa i Kitgum District kor mojong pe tye ka weko gin nino pingo ludito rwodi wa pingo pe okati pingo ludito kal kwaro pingo pe okati wan do odoko lam moko do kaka lwodo oto kumeno Ka cente aye peke me wotwu macalo ludiro rwodi, wukati ka maleng wek Acholi macalo lwor gucak juko cente, wek okony wun me wot ka mo keken ka ma Acholi tye iye i wi lobo, wek ada wunen peko kacel acel kit ma Acholi tye iye. Ento pe wubedo kabedo abeda i gang ker, wucito kabedo i Kampala i gangi pa luroki, wucito mogo wa i lobo ma woko, nongo kiculo iwu dege. Oweko omegiwa ki lumegiwa tye ka deno can i Abim District. Oweko kaka macalo Luo tye ka deno can i Kenya. Oweko kaka macalo Luo tye ka deno can i kona mo keken ma i wi lobo ni. Itye ka lwonge ni in i Rwot dok imito kigung piny, kikul wic ki wor in macalo Rwot. ludito rwodi wukonywa. An, Kayde Christohama, pe abiling i lok madok i tekwaro pa Acholi pien ni eni aye obikelo weko lutino ma megwa, young generation, gingeyo ka kwene ka ma waa iye dok gingeyo ka kwene ka ma Acholi mukene ogonyo iye. Gingeyo ka kwene ma ka diki mac orwenyo ocito iye kijole macalo litino Acholi. En aye ni ka icito i Kenya bot Jaluo kibijoli, icito kabedo mapapat. ka ma coli tye iye weng. En aye abim district ki joli kibyelo abyela bene. Waweko yomcwiny ki mara obed tye i kin kaka alwo acoli. Rwot Lubanga ogwokwu, an Kaydi Christahama, i kom tin nindo abic me dwe me apar acel i ceng abicel mwaka 2022. An pe abiling i lok ma dok i tekwaro pa Acholi pe abiling. Kaka Rwo, Rwot Lubanga ogwokwu, an apwoyo matek ka ma wun wutye iye. Wumarre wunu.